Lwonga ni Honourable Dokto Bar News aka The Bar News labita lutino luk pa boss me gutim moni labita gi eno awobe pa bor awobe pa bor man dong wun wubino ya wubino ka loko i kom Dokto Bar News. Wubino ka lok i kom bad news pe pe wungeyo wa level wu ah pe pe wungeyo wa level wu ba ci dong niang wutye ka bino mere bot Dokto bad news wun wungeyo an maber adada labisa labisa in ingeyo an maber mm wun awobe ma wiwu oballe eno lubong mo ma wun awobe mo ma bene kitiyo kwedwu en man yat tayi man me neko mere opego bot jo ma buca jo ma gicato ringo eh wucito mere ka neko opego ci i onge kiminiwa awuka eh awuka i opego awuka i opego en aye kiminiwa wudok kwede gang ci dong wuwaco ki monwu ni wutye ka timo biacara wuwaco ki dano ni wutye ka timo biacara enoni pe biacara ka in dano ma wii tye o eh enoni bene biacara ka wun awobe ni wiwu tye o awobe pa bor wun wuromo dok to bad nio. Awobe pa bor labisa wun oburomo an Dokto Bad News ora bo Dokto Bad News wuburomo an tika dong niya mo tye ma kiyeto meni maber i cocol media en man ma kiyeto meni ma nongo wawoto lwak weng nongo ngayo ma nongo kiyeto nyim meni ma nyim meni nongo kiyeto nyim meni ma ka ineno meni woto nongo nen ludok kompilit in inongo ngat ma kiyeto maber. In ingeyo Dokta Obanius maber, ingeyo lebe. Ka pud peya inongo ngat ma oturo mene maber, ma oyero ludok pa mene maber adada, ci dong in irok an, wurok an, wun aryo eni labissa, awobe pa Bosmic. Ci dong wun wurok Dokta Obanius ci wek wunge ni wa mene kikome aye wutiko kano omegiwu akana. Ka ineno megiwu pud kwo, wubityeko me kano omegiwu akana i ot.

Pien Lebuel ye kadi an acim Lebuelwu wun aryo enoni, wun Lebuelwu-ni omyero wucit wunu ka tele ki ozelegi. Wun omyero wucit ka tele ki ozele, ento pe bad news. In ingeyo bad news maber? Bad news, in ingeyo bad news maber? Omedde ki roka, omedde ki roka, mene pe wuworo free i kin dano. Ka onongo mene waro nyanya ka tero i cuk, mene bugik owot i cuk, pien dong alaro ma owot i kin mon luwode gingayo. Wawor ki kome nongo weng oket i beny, wawor pe wawoto free, pien otamo ki ludok pa dakone nen kwede. Nongo aketo kwiji kwiji kwiji kwiji kwiji dok omedde ki roko bad news ci obiniang. Wun lupwe aryo enoni, wun pe wuromo an. Level wu ni level ma pe twero bad news. Level wu ni level ma pe twero oro labol dog to bad news. Ka odugu ki ming wu ni abibalo wi wu. Wun wuromo an jal. Wun bene warning an jal. Wun bene wutwero yeto an jal. Yeto mene ma mene ka kwo ka mene pud kwo ci mato yato pien lee ma wade ni wa mene kikome nongo winyo ne pe obin winyo bibinyo abibinyo winy meni cecel me dyang omede ki yeta winy meni obi deno can wun lubwong lubwong aryo eno ni ma lok pe niango dano lubwong lutino mogo lutino luk mogo ci gibino ci ginyweno wi Dokto Banios ka po onge levolwu levolwu wucit bot ozele wun levolwu level pa ozelegi wucit ka telo ki ozelegi ento peke an Banios gwok wiwu marac gwok wiwu marac te megiwu tewu marac winyu nge marac tewu nge marac

Kadi en twon cawa ma abalo eni mo myero abin mere ka pwonyo ki lwor ento obino mere ka ngole ki ariya riya miu miu twol oming.